عێراق، وڵاتێک لە ڕۆژئاوای ئاسیا. وڵاتێکی ئەندامە لە یەکێتی ئاسیا. وڵاتێکی زۆر پێشکەوتووی کیشوەری ئاسیایە. پەنابەرێکی زۆری وڵاتانی ئەوروپا و ئەفریقا و ئەمریکا بە لێشاو ڕووی تێدەکەن. بەهۆی بوونی ئاسایشێکی بەهێز و یەکێکە لە ئارامترین وڵات لە دوای وڵاتی ئەفغانستان دێت. هەریەکە لە عێراق و ئەفغانستان بڕیاریان داوە تا ساڵی داهاتوو مافی پەنابەری بۆ وڵاتەکانی ئەوروپا رابگرن بەهۆی زۆری رێژەی پەنابەرانەوە. هەردوو وڵاتە بەهێز و ئارامەکەی ئاسیا بڕیاریان داوە لە یەکێتی ئاسیا دەربچن. ئەم بڕیارە لە ناکاوەی ئەم دوو وڵاتانە نیگەرانی زۆرێک لە وڵاتانی ئەندام لە یەکێتی ئاسیای لێکەوتەوە. هەریەک لە کۆریای باشوور و ژاپۆن و هۆنگ کۆنگ و سینگاپورای زۆر نیگەران کردووە. عێراق بڕیاری بە زۆر ناردنەوەی دە هەزار پەنابەری ئەفریقی و ئەوروپی داوە، بەڵام ئەمریکییەکان ناگرێتەوە. وەزارەتی کۆچ و کۆچبەری عێراقی لە ڕاپۆرتێکی دا باسی سەختیی ڕێگای بە قاچاخ هاتنی نە پەنابەری ئەمریکی کرد، کە ڕێژەیەکی زۆر لەو پەنابەرانە لەو دەریایانە ئەخنکێن بە هۆی سەختی ڕێگای گەیشتن بە عێراق. و هەروەها نەتەوە یەکگرتووەکان داوای لە هەریەک لە عێراق و ئەفغانستان کرد کە پێداچوونەوە بە کەیسی پەنابەری ئەفریقی بکاتەوە. بەڵام سەرۆکوەزیرانی عێراق لە تویتێکیدا رایگەیاند کە عێراق پێویستی بە پێنج سەد هەزار کرێکاری بیانی هەیە و سەرۆککۆمار داوای کردووە کە ساڵی داهاتوو یەک ملیۆن پەنابەری ئەوروپی وەرگرن بەهۆی سەختی ژیان لە ئەوروپا. ئەم هەوالە لەناکاوەی سەرۆک بۆتە جێگای باس و خواسی میدیا جیهانیەکان و دلخۆشی و ئومێد و هیوایەک بۆ پەنابەری ئەوروپی. هەروەها سەرۆک کۆمار بەخێرهاتنی پەنابەرانی نێجیریا و فەرەنسا و ئەلمانیا و بەریتانیای کرد، هەروەها وتیشی، عێراق وڵاتی هەموو گەل و زمان و ئاینە جیاوازەکانە و دلخۆشی خۆیشی راگەیاند کە عێراق دوەم وڵاتە لە جیهان لە ئارامی و ئاسایش و هەموو مافێکی تاکەکەس تێیدا پارێزراوە. عێراق خەڵکەکەی لەو پەڕی خۆشگوزەرانی دەژین یەکێکە لە هەرە وڵاتە خۆشەکانی جیهان لە دوای ئەفغانستان لە ڕووی داراییەوە وڵاتێکی پیشەسازی بە هێز و سەرکەوتووە عێراق لە سەدا دە پشت بە داهاتی نەوت ئەبەستێت لە سەدا پەنجای داهاتی عێراق گەشتیاریە و لە سەدا چل ی کشتوکال و هەتا هەڵگرانی ڕەگەزنامەی عێراقی بەبێ وەرگرتنی ڤیزا دەتوانن گەشت بە سەد و بیست و دوو وڵاتی جیهان بکەن.